Nō reira, kua tau atu ki tētahi taumata e mōhio ana ahau he taonga nui te reo, me aha ahau? E noho tahi ana ēnei tauira ki te whakangungu i ngā pūkenga reo Māori. Oh, e tino toia mai nei tēnei i konei i ngā kura reo o Raukawa. Ko tō tātou reo, Ā, o Raukawa tērā, te mita, anō nei ngā kaiako raumaha kua tatū mai nei ki te kaupapa i ēnei tau rua tekau, ā, he tino mīharo katoa te kaupapa nei, ngākau nui ana ahau ki tō tātou reo rangatira. Ko Awa Ranginakao tētehi o ngā tauira o Te Kura Reo o Raukawa, hei tāna ka whāngaihia i ngā akoranga ki ōna hoa me tōna whānau. He tohatoha i āku nei mōhiotanga, āku nei akoranga mō ngā kura reo ki tōku whēnei whānau, ki ōku hoa, i te mahi i tōku nei ao, ā, ki ngā tāngata puta noa i ngā kokona o Aotearoa kia kōrero, kia rangona te reo. He mana tō te reo, ā, e tika ana kia, kia pērā ki tōna taumata. Nō te tau 2005, I ara ake tā mātou rautaki whakarauora reo ā-iwi, ā-raukawa, e kīia nei Whakareia te kakara o te hinu raukawa. Nā, i te putanga ake o tērā kaupapa, ka haere mātou ki te kimikimi haere i ngā tūmomo rautaki, i ngā tūmomo kaupapa. Nā, ko te kura reo tētahi o ngā mea tuatahi i whai wāhi atu ai mātou. Hei tā Charlie Te Pana ko te kura reo tētehi o ngā rautaki hei whakarauora i te reo o Raukawa, ā, e kite marika i ngā hua o te whakatū i ngā kaupapa pēnei i te kura reo. Me mihi ka tika ki te hunga pēnei i a Tīmoti mā, a Tīmoti me tōna apataki ki a Pānia kia Te Heketū, ā, otirā ki ngā mātanga kua whai wāhi mai i roto i ngā tau, ki reira kite ai i te manawa ū o te, o te iwi nei, a ki tēnei kaupapa, ki te kura reo, ā, me te nui o, anō hoki o ngā hua, ā, kua whai wāhi mai ki a mātou. He uaua te whakahaere kura pēnei, ā, ki a mātou, kua neke noa atu i te 30 tau, engari, ko ngā iwi ka kaha tonu, me mihi, me mihi, āe. Konei te tau rua ngahuru o te kura reo nei, ā, ko te whāinga kia haere tonu tēnei rautaki whakaraora reo. I te wā i whakatere ai te waka ko wai ka hua, ko wai ka tohu, ka pehara te roa, engari me mihi a Ngāti Raukawa i tēnei, i tēnei roa. He roa te rua tekau tau, Ia tau, ia tau e haramai ana te motu ki te ako i te reo i konei, i ētahi atu marae anō hoki, engari, ko tāku ki tēnei marae, nā te mea kua, kua tuwhera mai anō te whare ātaahua nei kia kite ai e te ao tōna ātaahua, nā reira me mihi. Ko aua āhuatanga rānō, me mau tonu ki te, ki ā tātou tikanga, me rongo anō hoki te hunga manuwhiri i tēnei mea, te manaakitanga, Me pupuru anō hoki ki te taumata o te reo e rangona ana i tēnei wā nei. Tōku manako nei i ngā rā a anamata ka kore e tū ēnei i te mea ka tino rangona te tātou reo i konei i Aotearoa nā reira he āhuatanga pea ka kore e kitea i ngā tau e whai ake nei engari āe he rawe i Mīharo kē ana ki tōna pakari kia ora.
Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Ii, Kōrero mai. Macy Kuki, māu kaha. Ii, Kia ora tātou.
Ko te reo te take.